Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ku na nkandziyiso lowu hi nga hlangana na wona wa dokodela majuli leswi tikomba dokodela majuli va nga ri ku tiphineni kumbexana va nga tsakanga eka rihanyo ra vona laha ku kombisiwaka leswaku ri dokodela majuli va nwi ngopfu switswotswi va nwi ngopfu byalwa kumbexana va nwi ngopfu mihloti ya khwini Se leswi ku kombisiwa leswaku ri hi xona xivangelo lexi nga endla leswaku ri dokodela Majuli va kumeka va nga ri ku tiphineni laha ku kombisiwaka leswaku vanhu lava vhakelaka dokodela Majuli va yimanyana ku va xavela byalwa ha swi tiva leswaku ri dokodela Majuli vanhu vo tala loko va vhaka le bambeni dokodela Majuli va koxa leswaku ri vanhu lavawani va va xavela byalwa se ku kombisiwa leswaku ri vanhu lava nga ta tshuka va vhakela dokodela Majuli va yimanyana ku xavela dokodela Majuli byalwa. hi ku rihanyo ra vona a ri kahle. Nkandziyiso wa kona hi lowu.
mi vulavule na dokodela hmm? mi va byele hinkwaswo hmm? mi twanile ku yini na vona va rini vulavula swi twa hi mu vulela hansi emani i doctor veri mi fanele mi detoxa hi xilungu eh. miri wo kala mati eh, miri wa nga wona mati ku tele byala miri lowu mm. mm. se ni n'wi vona munhu a ta bambeni na byala ni a n'wi khomisa mm. a ku yi vonini eh, mm. ka mi rhandza vanhu dokodela mi nga ni byala yena mavona murhi u ndla sweswi a nge ku hlamuli one hour hinkwayo wa swi kula ku vulavula mara nga na energy se please guys please guys if you love this man this old man a yimini mabyala ku n'wi tela na wona la sweswi mi endlaka swona n'wi khongeriseni mi ta mi ta n'wi khongelela vafundhisi loko mi swi kota ta mi ta n'wi nyika xikhongelo mara from next week n'wi mona foni ya mi rhanga mi ni fonela before mi nga ta ta mi fika mi nga n'wi kumi eh. mi nga waste ti-petrol the next week swo boha noma kanjhani if a nga admitiwi rehab loko a nga rehab ri nga endli i ta pfayele ka ka ka ka ka ngove ka han violet han violet i i mantsongo wa yena ka mina i han ta pfa hi n'wi kombela a ya le kumbe a tshama na mina ndlwini a swi biha na mutirhi ndlwini ya kwalani nga tshama hi ku a ni ku va la nga ta nghena byala muti wa mi ya ku tisela wena a ah, mi tolovele wrong se swa mi dlaya byi tshikeni hayi a ri dzi khensile vaseketeri va julisi ya mi ta mi karhi mi swi vona leswaku ri a swi le ku tsakiseni eka dokodela ra ka gaza dokodela majuli hi ngo vula leswaku ri va navelela leswaku va hatla va hlakarhela a swi tsakisi loko vona dokodela majuli va ri hi ndlela leyiwani tanihi ntolovelo ha swi tiva leswaku ri dokodela majuli i munhu wa mafenya swinene se loko hi vona minkandziyiso ya ku fana na leyiwani dokodela majuli va nga ri ku tiphineni i mhaka leyi nga tsakisiki Hambiswiritano, hi va navelela leswaku va hatla va hlakarhela. Leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilo Lostro YouTube channel, mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsalela eka xona mavonelo. La ka Dilo Lostro YouTube channel, hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Okay, mi nge le xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.